Iawn, wel, fi'n drist ofnadwy bo' fi ffili dod 'da chi penwthnos 'ma. Chi myn' i ga'l treat a hanner. Fi 'di ca'l sawl trip top notch i wersyll y fron. Fedrai feddwl. Ond, fi'n disgwl i chi fiafio gystal os o'n i'n 'na 'da chi, iawn? A bydd Misus Jenkins wrth law. Os bydd angen. A dim ond os bydd angen. Iawn, yym, wela i chi, a

Miss Jenkins, ie? Ie? Gobeithio newch chi fwynhau gwersyll y fron. O, dim diolch, ie. Dwi di bwcio spa hotel. Lawr y lôn, joio di. Ti'n iawn? O, do. Ti'n siŵr? Uh, iawn, mae Kendar ei hiwn di ddod weekend yma fyd. O, oh, fel e. Ai, mae'n desbryd am gariad, eithaf am swp o siarad am Catrin.

Sut ti'n gwbo? Wel, ti'n edrych fel e for starters. Yndw dw dw. Gutted. Pwy ti? Fi yw Tom. Fi o Gaerdydd so like itha pell, you know? O ie, nesh i fynd i ganu yn y stadiwm yna unwaith. Shut up. Fel Dafydd Iwan? Naci, jyst mewn côr, ie. Ond gathon ni fynd i'r bocs i watsio gêm wedyn. Stop.

Ti rioed 'di clywed am Lly'r Wst? Wel pam fyswn i? Yy be am... Ww, Conwy! Ga i jyst stopio chdi fan'na? Methu gwersi geography oedd un o'r selling points trip 'ma iddo fi, so... Oce oce oce! Iawn legends! Croeso! Pwy sy'n barod am benwsos super class yng ngwersi Ciwran? Ie? Wel fi 'di Rhodri Cadwaladr Jones, ond gewch chi alw fi'n Rhods. Gen i chydig o reola' fynd drwyddon nw efo chi. Ych, boring, dwi gwbo. Ond ma' rheola' fod i ga'l eu torri, dydyn? Yy? Actually na, ma' hein reit pwysig. Dwi'm isio gor'o' mynd i'r llys eto. So, ie. O, wel, sut nath hwnna ddod i fyny? Weird. Yy, stori hir. So basically, nes i ennill record y byd am syrffio. Dio'm yn big deal na byd. Ella bo' rei o'noch chi'n gwbo hyn yn barod? Na? Ocê. So o'dd 'i'n haf 2006 ag odden ni jyst yn torheullo pan nath y gigantic wave 'ma fatha gwthio fi mewn i'r mor. A o'n i fatha wow be' oedd hynna? Dwi 'di sgwennu loads am hyn yn hunangofiant fi sydd ar ga'l i prynu yn siop y gwersyll gyda llaw.

Yym... Beti! Ond ia, dim siarc oedd o'n diwedd. O! Jyst rhyw ddarn o bôn. Ia 'fyd ia? Ond esh i mor fast, nesh i guro record y byd. So, ia. Hmm. Ystafelloedd! Hei, Ef's. Dwi methu stopio meddwl am y llun 'na. Bendant mam o'dd 'i 'de. Ia, o'dd o bach yn wierd doedd? Yli, gen i theory. Paid â dechra 'fo hyn eto! Odden nhw'n edrych yn reit cowsy oddan. So? Ti'n meddwl nathon nhw fachu? Och, na. Os nathon nhw, ti'n meddwl be' dwi'n feddwl? Nadw. Be' 'di point ga'l twin os ti'm yn meddwl 'r un fath â fi? Ef's! Ef's! O! Hei, Catrin! Ti'n rhannu ystafell efo ni, dwi'm yn meddwl. Ti isio dod i ista fan 'ma? Ych, sa'm signal. Be' 'di'r Wi-Fi? Be' 'di problem hi? Fel y mae, mae'n obsessed efo social media. Dyw hwn ddim llawer gwell. Hmm? Be' sy mor ddiddorol? Hei, nosey. O, gutted bo' ti'n aros yn ystafell yr hogia driwlle 'na yn lle efo ni. Hei! Sdim ots 'da fi to be honest. Fi'n chill. Bydd e'n neis dod i nabod y bois hefyd like. Fel rhywun sy 'di literally rhannu croth efo Huw, trystia fi. Mi fyddi di'n meindio. Wel if that's the case 'nai snico nôl a mlan. Haia, Catrin ti ia? Ia. Cŵl. Ga i alw chdi'n Cat? Suppose. Cat. Miaw! Anyway, ti'n yy ti'n licio ciwio, 'lly? Be'? Dim ciwio, bwyd.

Ei, Jac. Pam gin ta hogan di Tom? Dwn i'm. Di ots? Wel, na, dwi jyst ddim eisiau deud y peth rong de. Eniwe, be' sa Tom yn even galw hogan? Merch neu menyw? Ia, dwi'm yn dallt be' ma' Southies ma'n deu' chwaith de. Says chi gogs. Diolch am adal fi gael y bunk top. Dwi am bod ar y gwilod cofn i'r top dorri ac risio fi farwolaeth ne rwbeth. O iawn, dwi am otsio Meg, na di? Diolch yn fawr Emma. Paid a phoeni nai gofyn i'r gwilod. Hei, lle ma petha fi? Nesh i roi nhw fama. O yym nesh i roi nhw ar y top yy do'n i'm yn ffansïo'r gwely na. Ond o'dd stwff fi yma yn gynta. Hei, ma' isie ni dynnu selfie does? Oes, syniad da. Ok, ond 'nai gymryd o fel bo' ni'n ca'l yr ongl iawn. Ei, Huw! Ti'm yn poeni bo' ni'n cysgu mor agos at y drws? Nadw, pam? O, dio'm byd. Na, neith hi'm dod heno, swn i'm yn me'wl. Pwy? Catrin? O, ta Meg. Ei, dwi siŵr bo' chdi'n gytu bo' chdi moyn ca'l rhannu stafell 'fo hi, dwyt? O, cheeky. Na, ddim Meg o'n i'n me'wl. Pwy ta? Y wrach goch. Pwy? Be? Ti'm 'di clywed am Ysbryd y Wrach Goch? O na, dwi 'di deud gormod yn barod do. Jac, stop. Dwi methu delio efo ghosts. Ti'n gwbo hynna. OMG, ti'n meddwl bod y lle 'ma'n haunted? Fel paranormal activity? Iconic. Aye, mae o eitha well known.

Catrin, ti'n clywed hyn? Siŵr bod chdi'n regretio cymryd y bottom bunk ŵan, wyt?